Hello guys, nan dihlak kan tam cio ṭheo lai ti zumhnak ka ngei. Kan pei sin nan dihlak kan in don ṭhan hna. Uh, nihin hi caan tlawmpal ka ngei ṭhan i Kawlram thawngpang tawi tein kan rak chim ṭhan lai i Kawlram kong a seiun sami Kawlram cungah tu lio ah zeidah a cang cuahmah lio ti kha theih na duh le hngalh na duh si ahcun uh, rak ngai ve ding in ka hmun in vun sawm ṭhan ka vun in duhmi hna si. Cu lawng si loin kan page kha uh, follow na tuah rih lo si ahcun follow rak tuah ve law Hi hnu hmailei zongah a caan ai rem caan paoh ah khan Kawlram thawngpang kha hika phe sin hin update kan rak tuah lengmang lai ti kha amah hi subik ah vun chim ṭhan ka duhmi a si. Nizan nai ah thawngpang pakhat kan hun theihmi a um i cucu amah ngaingaimi thawngpang a si. Tuhlan ah kan theih tuk bal lomi thawngpang a si. Cucu zeidah a si ti si ahcun Makuedai Kankaw Myone lei ah a ummi tajin ralhrang tajin pakhat nih khan PDF sinah an zenkuan an zuarnak kongkau kha si i cucu ka rak chim lai. Hi kong he pehtlai in a ni thla kha ṭihciah in chim awk ṭha lo i cucu zeitik set ah dah a can timi kha chim awk ṭhat lo caah khan a tlangpi in nai ah a cangmi si ti kha hun chim ka duhmi si. I cucu kan komyu ne Makuaida hi kan komyu ne Khahlah iah Ngase ṭazin chung minung a simi Buci myun tu le a hawile ralkap nu pahnih hna nih khan lenglei ah a ummi mi sawhsawh agent pahnih kha agent kha an hman hna i cu hmang cun AK-47 kuanfang thong sarih bak kha PDF sinah an zawh hna ti si. I PDF sinah AK-47 kuanfang khat ah khan thong hleihnih in kuanfang thong sarih an zoh hna tiah theih a si. Cucu cunglei bawi hna nih an theih tik hna ah khan an thin a har tuk ciammam i atu hi nu pahnih cu an tlaih hna i bia an hal hna i bia an hal hna nak ah an velh hna nak kha a fah tuk caah khan cu nu hna cu tu hi hospital tiang an phan i sizung ah an thlop cuahmah hna lio si ti kha kan hun theih chihmi si. Buci mi vuntu kongkau he pehtlai in thawngpang fiang kha zeitindah dan an tat ning si, zeitindah an tuah ning si ti kha investigation an tuah cuahmah liopi si caah fiang in kan thei rih lo i a hnuah fiang in thawng a hmu thang te ṭheo lai i cuzongah cun chim khawh rak i zuam ṭhan te lai. Hi bantuk thawngpang hi a mak ngai. I PDF hna sinah ralhrang lila nih an zenkuan an zuar hna timi kha a mak ngaingaimi thil a si. E Cucaah a cunglei bawi hna nih bia an hal hna tikah an halmi hna cu zeiruang set ah dah PDF hna sinah zenkuan he nan zuar tiah nu pahnih hna kha an hal hna tikah an lehmi hna cu lahkhah na kan pekmi kha kan i zat ti lo caah zeiti hmanh in hman awkah khan kan i zat ti lo caah kan zenkuan kha kan zuarnak a si tiah an leh hna ti kha kan hun theihmi si. E cucu a pakhatnak bik ah hun chim ka duhmi si. A pahnihnak ah a pahnihnak ah kan hun chim ka duhmi cu a luancia June thla ni hlei li zinglei suimilam hlei khat hrawng hrang ah khan Dawei Myu nih Mawngme Chawng khua chungah mipi pawl nih an zamtakmi an tliktakmi inn le lo pawl kha ralhrang pawl nih an luh hnawh hna i an cycle chiahmi pawl le innchung ah an zaamtakmi thilri pawl phaisa pawl paohpaoh kha an fir hna i cucun cu khua cu an chuahtak ti si cuka khua an chuahtak sin tlawmpal ah cun PDF ṭangrual phu hna nih cu mifir ralkap phu hna cu an rak bawh hna i an rak ṭhuat ciammam hna i caan zeimazat chung an kah hna hnuah khan a hmun ah ralkap kha minung pathum an thah khawh hna i tlawmpal kha hliamhma an tuar ti si e cu lawng si loin A theizing cun thla ni hlei nga ah khan cuka mawngmen sawng khua pawng hrawnghrang ṭhiamṭhiam ahcun PDF le Kawl ralhrang karah kahdohnak a chuak ṭhan i caan zeimazat chung an i kah hnuah khan Kawl ralkap lei kha minung pariat an thah khawh ṭhan hna ti si. Cuca ruangah cun cun thla ni hlei li le ni hlei nga Dawei pawng i kahdohnak ah hin Dawei miohne i kahdohnak ah hin Kawl ralkap minung pahra an thi i hliamhma a tuarmi zeimazet an um fawn ti kha kan hun theih khawhmi si. I cucu a pahnihnak ah hun chim ka duhmi si. Cun a pathumnak ah a donghnak ah hun chim ka duhmi cu a pathumnak le donghnak ah hun chim ka duhmi cu a luancia June thla ni hlei li uh, chun hrawnghrang ah khan Tuningtari Tai Ong Tawara timi Sakhan cu Kawl ralkap sakhan cu KNLA pawl nih an luhhnawh hna i an kah ciammam hna i caan zeimawzat chung an kah hna hnu ah khan cu ralkap sakhan cu a dihlak bak in an lak khawh ti si. I cu kahdohnak ahcun Kawl ralkap lei kha a tlawm lei in minung palei sarih an thah khawh hna i hliamhma a tuarmi zong kha zeimawzat an um fawn ti kha kan hun theih khawhmi si. Cu lawng si loin KNLA lei nih khan ralkap hriamnam pawl zong kha tampi an chuh khawh fawn hna ti kha kan hun theih khawhmi a si. Cucu a tawifiannak tein tulio ah Kawlram ah a cangmi kahdohnak kongkau ka hun chim khawhmi sisehlaw hmun dangdang ka dangdang ah kahdohnak kha tampi nain khakha ka vun khomhsuat khawh tawk tu ni ah ka vun chim khawhmi si ko sehlaw a hnu ah kan rak chim ṭhan te lai. Kan page kha follow le like le share kha rak kan philh hlah ti kha Vun chim ṭhan ka duh meh si. Nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei.